Beýik Taňryň ady bilen Salam bolsun gadyrly ildeşlere, mähriban dostlara, doganlara. Geçen hepde muň atyşmagyny biraz gynrak öwrenipdim, ýöne indi bolanmyka diýýän. Hä, sizden mesaž gelende görä. Hä, köp sag boluň, onda Birinjiden gadyrdanlyk etýän şeýle yzarlap duranyňyz üçin. Siziň şeýle gyzyklananyňyz üçin olar maňa-da bir kuwat boldy, sebäp boldy şol. Her hepde şony dowam etmeli bolduk. Ozam birinji gezek şol biraz her türkmen ýaly men şol ýüregim bolýan jenaýatlara agyryp, şol hakda bir pikir berip geçmekdi niýetim bardy ýöne Dostlaryňa maslahaty bilen şuny her hepdede şenbe günler şu sagatda şuny dewam etmeli boldy. Maňa salam ýazanlar hemmäňize salam bolsun. Men käleri görmän geçýän mesaj zatlary gürrüň berip durkam meni bagyşlaň. Birem şu wagtdan hem hemmäňize gadyrdanlyk etýän. Köp kä wagtda men şol jogap bir-birden bermegi de unutýan-da, siz gaty görmäň. Hemmäňize sag bolsun aýtýan, hemmäňizi görýän, okaýan. Siziň ýazýan zatlaryňyz maňa-da biraz ruh berýär. Şonuň bilen hem inşallah hyzmatyňyzda bolarys hemişe. Bu günki biziň tema, ha şu tema diýende şo dostlaň biri şo ýalňyş ýazamady, şo başga zat bolamady diýip sorapda. Tema diýmek mowzu diýmek özi. Indi şol tema mowzu Türkmenistanda da tema ulanylýar. Türkiýede de şeýle. Bir de mowzu da arapça fars söz bolansoň e, tema da bir Latyncadan gelen mykam diýýär. Şol üçin ony ulanaýyn diýdim-de. Şeýlelikde Türkiýede zat konu da gelýär, konu da gelýär, tema-da ikisi-de peýdana alynýar. Ýene sag bolsun, Oguz han salam aýdypdyr. Köp sag bol, Taňry ýalkasyn. Ýene bu gün soraglyklar zadyňyzam bolsa alarys. Biziň eziz, gadyrdan, gadyrly dostlarymyzyň biri. Rejep Sadygýan türkmeniň janköýerlerinden. Şolam maňa kömekleşmeli boldy. Sorag-jogap bolanda, ilki men biraz gürrüň bererin bir ýaňky bir tema barada, şol Magtymguly barada. Ondan soňra sorag-jogap mysal üçin alarys. Şony ýaňky sadyk dostumyz okar, men-de jogap berjek bolaryn. Soraglaryňyz bolsa elbetde. Bolmasa-da janyňyz sag bolsun. Hawa, birinji şi. Onsoňam Magtymguly başlaýarsa, şe şu wagt Magtymgulyň gülleri Türkmensährada geçirilip ýör, baýram gülleri. Näçe? Iki ýüz segsen dokuzynjy ýyl. Ýöne bir zada dykgatyňyzy çekesim gelýär. Türkmenistanda şonuň taryhy üýtgedildi. Öň Türkmenistanda şo bilet tutulýardy. Ýylam bir hasaplanýardy. Ýöne şol näçe ýyl bäri şol birden-de şol on ýyl, dokuz ýyl üýtgetdiler. Şu wagt Türkmenistanda iki ýüz togsan sekizinji ýyl diýip tutulýar. Häzir tutulanam ýok, öňde tutuljak. Bir-ä şoň ýylyny üýtgetdiler. Bizde segsen dokuz bolsa olarda togsan sekiz bolandan arada ýa dokuz ýyl tapawut bar. Ikinjinem oň gününem üýtgetdiler. Hemişe maýysda bolýardy abi. Ordubişdiň şol soňky on günlük hepdelerinde bolýar şu wagt ýaly. Munam nätdiler Türkmenistanda Berdimämmet Mehmet bara ber Berdimuhammet hawa Berdimuhammet Gurbangulymy? Aý men şoň adynam üýtgetýän bagyşlaň ony arkadag arkadag diýip durlar-da adynam unudupdyryn. Eee dogrudan unudupdyryn masgara etjek bolup aýdamok. Şoň dogum gününe getiripdirler. Dogum gününe. Onsoň siz özüňiz pikir edip göräň. Dogum gününe häli-şindi telewizionda Arkadag diýip gygyryp duran adamlar şol gün Magtymgulyny ýatlarmy ýa Arkadagy? Meniň pikirimçe Magtymgula alak tenek degseler-de ony köplenç şol Arkadag diýip geçirerler diýen. Muňa bir sebäbi-de bar. Men zatda Türkmenistana gidip, ol öňräkler Türkmenistan bilen gowy gatnaşyp bolýardy-da, türkmenlerimiz hem gowy gatnaşýardy, olardan hem bärik gelýärdi. Nyýazowyň täze şol başdaklygy, Ýolbaşçylygy eýelän ýyllarynda gatnaşyklar gowudy. Häli şindi gelip gidilýärdi. Olam bir türkmenler barada, ýurt daşyndaky türkmenler barada-da gowy pikirleri bardy. Ýöne iki müň üçünji milady ýyldan soňra şol ýollar ýapylyp başlady. Bizde şol açyk wagtlarynda, mende men giden wagtym şol müň dokuz ýüz togsan sekiz milady ýyla görä, şo wagtlarda, Gitdik. Onsoň birinji Nebtdagda bolduk, o taýda goşgy okadyk, zat etdik, goşulyşdyk. Ondan soň Aşgabada äkitdiler bizi. Şol Aşgabatda soň ulkan salonda, owdan salonlarda gurupdyrlar. Şonda Hay owdan gyzlar dans etýärler, aýdym etýär, aýdym aýdýarlar, halkda zat etýär. Bir Magtymguldan hiç gürrüň ýok görsem. Bir Her kim gelse Türkmenbaşy diýip gygyryp otyrda, edil şo wagtyň özünde Nyýazow-da geldi. Geldi biraz öňrägimizde oturdy Türkmenbaşy. Aňyrda şo sähnede şahyrlar bardy, şolar Magtymgulyň goşgulary barada gürrüň edip durdylar. Ha, şonda indi bu bölegini men soňra goýaýyn, şo goşgyň özünde geljek ýerim bar. Taýyn men häzir söýündirmän şu ýerde durýas, soňra dowam edýäs. Indi bu günüň mowzugy ýa temasy Magtymgulyň milli goşgulary diýýäs. Milli bolanda hemişe bir muhakkyk bir makala ýazsa, şol bir makalada bir temany almaly bolýar. Käler gürrüň başyna çykýarlar tribuna zatda şu Magtymguly barada näme bolsa aýdyp geçjek bolýarlar şony. Palan ýerde doguldy, palan ýerde ulgaldy, Meňlini söýdi ýa söýmedi. Şeýle gidilýär onsoň olar bir ýarym saatda gürrüň berip boljak zat däl-de. Onsoň umumy zatlar bolup geçýär. Bir-birine meňzeş gürrüňler bolup geçýär. Edil şeýle siz meselem bir dahyly doktora gitýäňiz-de, umumy doktor hemme zadyňa bakyp çykar. Emma bir tehassusa gideňizde, mutahassisa gideňizde näme etýär? Ýa diňe gözüňe bakar, ýa mizä bakar, aşgazanyňa ýa başga ýere. Tehassus şonda. Hawa. Onsoň Makala ýazylanda gürrüňe-de şonda bir ugurda gitmeli-de, bir ugurda gürrüň bermeli. Men bularyň hemmesi mugaddeme hasap ediň häzir. Ýöne Magtymguly-da biz näme öň gürrüň bermänsek, şu wagt birden-de Magtymgula-da gonup gelesim gelenok. Bir azajyk-da bolsa Magtymgulyň öňki döwrüne bir göz aýlap çykaly. Men Türkiýede ýaşansam biraz türkçe bilen türkmençe gaty meňzeş bolansoň ikisinde biraz garyşdyrýandyryn onam bagyşlaň. Magtymguly 18-nji ýüz ýylda doglan ýaşan. 18-nji ýüz ýylda. Indi biz hemişe geçmişimize seredemizde Birinji naýyş türkmeni çölde ýaşap ýören çopan ýaly, eý çadyrda ýaşap ýören şol ýaly görýäsda. Köplenjem bilýän taryhymyzda şu Magtymgulam bärde, aňyrsyny bilmeýäs şoň. Şol üçin men aňyrlarda eger on sekizinji ýüz ýylda şol çopan ýaly diýip ýören halkymyzyň arasynda Magtymguly ýaly büýük klassyk şahyr döreýän bolsa, Ol şahyram özüni dünýä tandyp bilýän bolsa, biliň o milletiň aňyrsy gaty, medeniýeti güýçlüdir. Folklor güýçlüdir, edebiýat güýçlüdir. Ol ýöne gezip ýören millet däl. Aňyrsy edebiýata, bilime baý milletden uly ýazyjylar çykýar. Hemişe bir milletiň edebiýatyna, medeniýetine seredenlerinde, şoň ýazuw edebiýaty barmy diýip bakylýar-da, seredilýär. Ýazuw edebiýat. Edebiýat-da bilşiňiz ýaly näçe hilli. Meselem, şyfaýy edebiýat. Hudyler bardyr, toý aýdymlary bardyr. Bular bir tarapda, Ýöne bir tarapdan kitap ýazanlar barmy şoň içinde? Şol şo milletiň edebiýatda nähili ulalandygy bilinende nähili ösendigini görkezýär. Bu biziň on sekizinji ýüz ýylda eger türkmen galyny şuny ýaly Magtymguly ýaly dörän bolsa, oň hökmän aňyrsynda bir çuňňur bir taryh, medeniýet, edebiýat bardyr. Dogrudanam bar. Müň ýyldan gowrak aňyrda biziň ilkinji sözlügimiz ýazylýar. Diwany lugaty Kaşgarly, Gaşgarly. Ha biziň şu millet ha Iranda ýazylan barmy şonuň ýaly lugat? Ýok. Araplar Iran alandan soňra şu Farsaň köpsi ýitip gitýara. Arapça ýitip git şu wagt şu wagt Farsy diýip biziň gürleşýän ýa gürleşdirýärler ýa öz gürgeşýärleri ýüzde altmyş Arapça. Ragy ýata şu ýany Serhengi Serhengistanyň başlygy Hetdat Adiliň aýdan sözi. Ýöne bizde müň ýyldan aňyrda Diwan-Kaya Lugat-Kaşgarly ýazyldy. Ondan soňra Kuthadudubilik kitaby bar. Soňra Ýusuf has Hajybyň ýazan kitaby. Ondan soň on bäşinji ýüz ýylda Gazy Bahadur hanyň Şejere-i Terakime, Türkmenleriň şejeresini ýazýar. Taryhymyzy gowy açyklaýar şonda. Şeýle, şeýle bir taryhdan gelensiň, on sekizinji ýüz ýylda Magtymguly ýaly adam döreýär. Ondan soňra bir olam däl-ä, Nurmuhammet Endiliýew ýaly kyssa ýazýan, dessan ýazýan. Mollanepes ýaly dessan ýazýan. Kemine ýaly bir komik, ýagny täniz goşgular ýazýan. Bular hemmesi şol milletiň uly edebiýata, medeniýat, medeniýete eýedigini görkezýär. Onsoň ýöne türkmenler taryh boýundy beter şol bulaganç çylşyrymly bir taryh geçiripdirler. Köp wagtda imperatorlyk gurupdyrlar, hunlardan men geçen gezde söz etdim. Göktürk imperatorlygy gurupdyrlar. Onsoň Tarahalylardyr Seljuklar şeýle dewam etýär-de, ýöne türkmenler köplenç gurandan soňra şol imperatory ýaýradyp, özleri hem dünýäde ýaýrap gidipdirler diýeýin-de. Biz onsoň biraz şol öz töweregimizde ýaşaýan Türkmenistana biraz döwletsiz galypdyr. Magtymgulam şol döwleti arzuw etýär köp ýerinde, goşgularyň köp ýerinde. Men şolardan hatda Magtymguldan öň onuň atasy Döwletmuhammet Azadyň hem kitaplarynda şeýle bir ýurdy, bir hökümeti arzuw etýän goşgulary görýäs. Diýmek, Magtymguly täsirini öz atasyndan alýar. Şol döwürde türkmeniň kemçiligini bilipdir. Türkmeniň şo başynda bir döwlet bolmasa biziň şu güne galjagymyzy görüpdir elbetde başdan. Ýöne ýene şükür Türkmenistan türkmen döwleti bir adyna bir döwlet boldy. Biziňkem biraz zatrak boldy Türkmen sähra adynda ýurt oňa Türkmen sähraňam gürrüňi başga onam ilerde zat ederis ýöne iň azyndan ýene-de dilimiz gorap ýaşap ýörüs muňada şükür ýöne arzuwymyz iň azyndan Türkmen sähra bir ossan bolmagy öz adyna Türkmeniň bir ossany bolmagy Türkmen diliniň okudylmagy öwredilmegi Şolary arzuw etýäs. Ýa biz indi şol bir ýurdy bölmek ýa bir tejribe telebi o zatlar däl-de, iň azyndan şol ösen döwletleri ýaly federal şekilli bir sistem bolup, gowumyýetler de öz atlaryna bir eýalatlar, welaýatlar bolup-da şo taýda öz derslerini okutsalar, öz medeniýetlerini, kulturlaryny, ferheňklerini ýaşadyp bilseler, Gowy şu döwürde bizde şony arzuw etýäs. Magtymgulyň şeýlelikde käbir goşgularyna şeýle bakyp seredip geçeýliň. Milli goşgulary. Iň başda zat gelýä. Hemmäňizem eşdendirsiňiz, bilýänsiňiz. Jeýhun ile Bahrhazar arasy. Çöl üstünden öser ýeli türkmeniň. Gül gunçasy gara gözümiň garasy gara dagdan iner syly türkmeniň. Elbetde bu goşgularyň arasynda käbir zatlar-da bar, jedeller-de bar. Käler Magtymgulan däl diýjek bolýarlar, käler özüniňki diýýärler. Beýle jedeller bar. Ýöne şo barada bir zat diýesim gelýär meň. Şu goşgular indi Magtymgulyňky diýerler ýa diýme her suratda-da indi Magtymguly bize bir milli sembol boldy şu wagt. Milli sembol. Milli bir ossura. Şol milli sembol bolanda şahsdan çykýar. Bir adamdan çykýar-da bir milletiň düşünjesi o taýda toplanýar, üýşýär. Magtymguly indi bir adam däl, bir düşünje, bir milletiň arzuwlary. Şol göz bilen seredemizden soňra, bu oňkydyr, bu deňki däldir, olar akademik e, jedelleşmeler, bäsler bolup bilýär, ýöne halkyň arasynda o gürrüňlere gerek ýokmykan diýen. Sebäbi Magtymgulyny biz türkmenleriň ulakan semboly alymy türkmen düşünjesiniň bir ýere üýşýän ýeri diýip hasaplaýas. Şol ýaly şu ýerde men öň Magtymgulyny terjime edipdim da. Eee şol terjime edemizde Garadagdan Iner hili türkmeniňde Garadag biraz şol gürrüňliräk boldy, Garadag. Garadag nämedir? Onsoň Türkmenistanda Garadag diýip bir zat ýok, ýeri ýok. Ýa bolsa-da öň aýdylyp geçilipdir-de, häzir şol Köpetdag bardyr, Köýtendag bardyr, bärde Soňudag bar, Garadag adynda ýokmykan diýen. Ýok elbetde. Oho muny parsça terjime edeňde kuhe siyah diýip bolmaýar-da, ol bir hili gelişiksiz bolýar. O men de şol terjimede medende oňa bir 20-25 ýyl boldy. Bir hili şony açygrap goýdum-da. Şony kuhe gara dag diýip ýazdym şony. Kuhe siyah diýseň ýa boljak ýa Diňe Garadag diýip geçseň, iň azyndan bir okan adam bir Kuhdygyny, oňam ady Garadagdygy bilsin diýip geçipdim şo wagtda. Ýöne indi, elbetde, men muny aýtmakam, kälerem şol, Äý, şol Garadag, şön, şon ýaly-a manysy, şol Arkadag manyda diýip duran dost bärde boldy Iran Türkmeliň arasynda. Şol gökleňiň arasynda Arkadag diýmek, hemaýatçy bolmak. Ýöne o ýerde arkadag söz gelip bilmeýär. Näme üçin o tada iner sili türkmeniň ýa o tada sili nirde goýjak onda. Bir dag bolmaly la sil inmek üçin. Olar bir kä zat etmeli la bir zatdan tankyt edeňde seň berjek zadyň bir teklibiň bilimli ylymly bolmaly gowrak zat dogrurak zat bermeli. Bir birinden ýalňyş aljak bolup barşyň özüň beter ýalňyş etseň ol gowy bolmaýar. Indi ýöne men şoň anyk zadyna barda bildim diýsem boljak sebäbi tapdym diýsem boljak ýeri. Olam şeýle. Gara dag diýmek Gara dag diňe türkmeleň arasynda ýok. Köp ýerde türk ýaşaýan ýerlerde türki dünýäde gara dag ulanylýar. Men şolaň arasynda biraz zat etdim, barlag etdim, näme manyda diýip. Görseň, ol gara Garadag diýdi-u reňk bilen baglanyşykly zat dälmiş. Garadag diýmek beýik dag diýmekmiş. Garadag diýip. Beter uly dag bolanda türkler şoňa Garadag diýen eken. Bu Magtymgulynyňky-da bir ýeriň ady däl-de, ýa reňkiniň garadygy däl-de. Uly dagdan iner sil türkmen diýip batdygy şu ýerde. Maňa salam aýdallar ýene-de salam aýtýan tüýs ýürekden. Sag boluň. Onsoň şeýle dewam etýäs. Magtymgulyň hemişe-de arzuwy türkmenligiň birligi bolupdyr, türkmenligiň birleşigi. Atalar sözlerimiz-de kändir birleşik barada. Birleşseň, onsoň. Asman ekin gaçyrar, birleşmeýän adam, millet caşar. Bir çukura tüýkürmek. We Magtymguly şony owadan suratda getirýär ýaňky goşguda. Näme diýer? Ceyhunly Berkadaryn. Köňüller, ýürekler bir bolup başlar. Tarsa ýygyn erer topraklar, daşlar. Bir suprada taýýar kylynsa aşlar, Göteriler ol ykbaly türkmeniň. Türkmeniň hemmesini bir supraň daşyna oturmaga çagyrýar. Birleşik üçin. Ýürekler bir bolmaly. Başlar bir bolmaly. Bilelikde düşünmeli, bilelikde oýlanyşmaly. Şeýle bolsa tartsa ýygyn ýa men şony ýöne ýagyn al ýagyn ýani men aldym diýmäýin kä nusgalarda ýagyn şol ýygyn ýerine ýagyn gelýär haýsy kitapda mysal üçin eger magtymguly barada nusgalarda seretýän bolsaňyz ylym neşirýatynyň bir kitaby bardyr magtymguly barada türkmenistanda arap sözle çykandyr. Şoň iki ýüz on sekizinji sahypasynda Tartsa ýagyn erär topraklar, daşlar diýýär. Kälerinde-de tartsa ýygyn bolýar. Men şunda hemişe terjimedatda diýýär, özüm okamda-da şony ýagyn alýan we ýagyndygyny dogry bilýän. Näme üçin? Ýeri gelse şonam açyklap bereýin. Ýygyn diýmek, hä bir Üýşmeleň galaýyl şo taýy bir grup bir topar. Bir üýşmeleň topragy toprak daşlary erdip bilermi? Ol erdip bilmeýär. Ursa dewip bilýär şo toprak daşy, awradyp bilýär. Ýöne ýagmyr ýagsa, ýagyn bolsa ol ýuwaş-ýuwaş erdip bilýär. Bak, bular goşguda şuny ýaly-la, hem bir goşgyň şol aňyrdäki manysy deň gelmeli, hem bärdäki görnüşi deň gelmeli-la. Iki tarapda deň gelmese bolmaýar şol. Şol üçin bu taýda ýagyn dogrurak bolýar, birde syýylan söz etýär-dä bärde. O, syýylan zatdan-da söz etýär, hom muňa muraat-i nezir diýilýär. O tarapdanam şol ýagyn dogry gelýär, bak-da. Magtymgulyň onsoň birleşikden söz eden ýerleri ýene-de bar, gaty kän. Meselä, özüňiz hem eşidendirsiňiz ýene-de, Türkmenler bir ýere baglasa bili, Gurdar gulzamy derýaýy Nili, Teke ýomut gökleň ýazar al ili, Bir döwlete gulluk etsek bäşimiz diýer. Şol wagtda döwletsizlikden ýanypdyr Magtymguly. Şol wagtda türkmenleri birleşige çagyrypdyr. Ýöne arman bolmandyr. Soňra-da hereketler bolýar, ýöne wagtynda bolmansoň hemişe ol ýeňişe baryp bilmeýärler. Ine, häli bir gürrüň başlanda Nyýazowdan aýdypdym. Goşgy okaýmakda hakda, onsoň. Türkmenistana baranymyzdan söz edipdim. Şeýle salonda otyrys. Magtymguly günleri. Nyýazy öňräkde otyr Türkmenbaşy. Sähnede Berdinazar Hudaýnazar, Türkmenistanyň uly Ýazyjylar soýuzynyň başlygydy. Şuraýy newisendigam bolýar, Ýazyjylar soýuzy diýen, şoň başlygy. Ýaşuly garry adamdy, ýöne meň bilen dostdy. Biz ýaşda bolan oturyp gowy zat etýärdik, sebäbi edebi dostlugymyz bardy. Onsoň olar ýaňky edil şo ýerde Magtymgulyň goşgusyndan birleşikden gürrüň etdiler, Berdinazar aga dagy ýaňky setiri okadylar, Türkmenler baglasa bir ýere bili, Gurdar gulzumy derýaýy Nili. Ulzam diýen derýaýy sorg. Nille bilýän Mysyrda, ýagny eger türkmenler birleşse, hem o derýaýy sorgy ýok etjekler, hem-de Nili gurutjaklar, ýagny şunuň ýaly güýçli. Onsoň teke ýomut gökleň ýazyr Alile diýdi. Türkmenbaşy duruň diýdi çota, gygyrdy. Otur salonda oturan ýer. Hemme alyp bakdylar näme diýjek bony. Şol Teke ýomut gökleň ýazar al ili şo bolmaýardy şo diýr biziň är sar doganlarymyz gaty görýär. Şoňa är sar indi goşuň şoňa diýdi. Çawdyrda goşuň diýdi. Oturyp biz on goşmala üsüne. Aňzada şahyr Berdinazar aga aýtdy, Ýa zat diýdi, başlyk diýdi, bu zad-a üç ýüz ýyl öň şahyryň goşuna degip bolmaz-a muny. Ýok, Magtymgulyň özem bolsa şu wagt şony ederdi diýdi. Özem üýtgederdi şu wagtda bolan bolsa. Ol şol üçin diýdi, biz ony özümiz edeýin diýdi. Aý, garaz, olaň jynkyny aldyrmady, gürletmedi. Şol agşam telewiziony açdyk, Aşgabat telewiziony. Bir zatly bada ýaranjaňly bada bir zat diýse öwüp başlaýaly. Aý Türkmenbaşy alymana söz aýtdy, beýle bir taryhy söz aýtdy, onuň gadryn bilmeli, üýtgetmeli. Şony ýa-la görseň birinjiden-ä o taýda Magtymguly ýatdan çykypdy, şondan başga Magtymguly bir dans zatly geçdi. Ikinjide syýasatyň täsiri, munam aýdyp geçeýin. Ýöne şol üýtgemedi soňra-da. Hökman soňra düşüren, düşündirendirler elbetde, bu bolmaýar öň ýazylan zat diýip. Şon ýaly şu wagtam görýäris Türkmenistanda doglan gününe goýýar da ýaňky Gurbanguly Berdimuhammedov. Onda da şol doglan gününde belli Magtymgulla Meter özüni öňe çekjek bolýar. Magtymgulyň şeýle arzuwlaryna geçdik deginip, ýene bir zat aýdaýyn, ondan soňra men sizi kän ýadatjak däl. Eger soragyňyz bolsa alaryn, bolmasa janyňyz sag bolsun. Magtymgulyň bir gowy goşgusy bar ýene-de. Döwlet gonsa goç ýigidiň başynda, hemaýatly ili gerek daşynda. Ýigit özün mälim eder işinde, gylyjynda, zybanynda bellidir. Döwlet gonsa goç ýigidiň başyna, bir goç ýigit öňe düşýär. Ýa bir döwlet bir gowy ýere ýetýär, ýa bir gowy hereket başlaýar, bir garazly gowulygyň yzyndan gitýär. Şonda ýeke bolsa bolanok şol. Hiç wagtda ýekäň eli-de bolmaz, sesli bolmandyr el. Bir eliň sesi ýok. Nesi bar diýýär türkler, bir eliň nesi bar, iki eliň sesi bar diýýär-de. Şol üçin näme diýýär, Himaýatly il gerek daşynda diýýär. Himaýatly il bolmasa, Ol ýeke adam. Şu wagt men Tahyry gördüm-la, Tahyr jan sag bol. Salam, hoş geldiň. Tahyr meseleni o gün gürrüň berip durdy. Türkmene bolan zatlardan duýguly. Şu Tahyr ýaly oglan şeýle gürrüň berende, Hemaýatly il bolmasa ýylynda bolanok. Bir mysal getirdim şuny. Soňra, Ol ýigitde näme hasiýetler bolmaly? Ýigit özün mälim eder işinde. Işinde. Bir emelde-de özüni görkezmeli, diňe sözde däl. Biziňkiler bar, yntyhabat wagtynda tribuna baryp gygyr, gygyr, gygyr, soňra-da yzy ýok. Ony ýaly bolmaly däldir. Gylyjynda zyban. zybanyna beldir diýende. Gylyjyna zybanyna. Gylyjy o taýda şoň mertli. Indi bu döwürde gylyç ýokda indi sylah. Mertlik, güýçlülik şol suraýa şol şekilde alaýlyň. Birde dil gowy gürlemeli. Gowy güýçli batyr bolmaly. Onuň arkasynda-da hemaýatly ili bolmaly Magtymgulyň gözünden. Şol suratda türkmen öz arzuwlaryna ýetip bilýär. Şun ýaly Magtymguly ýaly şahyr on sekizinji ýüz ýylda Orta Asiýada türkmenden başga şon ýaly uly şahyr ýok. Muny ors barlaýjy, muhakkyk Bartolt-da aýdyp geçýär. Ha Nazym Hikmet hem Magtymgulyň iň aýratyn hasiýetleriniň biri, iň söýýän zadyň biri şu diýýär, Magtymguly öz halkynyň azatlygy üçin göreşipdir diýýär. Magtymgulyň ýene bir gowy tarapy, Onda her kim öz islegini alyp bilýär, isleýän zadyny alyp bilýär. Mysal üçin, biz şu wagt türkmene bolan zulumlary, jenaýatlary gördük. Türkmen her wagtdan beter birleşige mätäç. Bir bolmaly, birleşip durmaly. Şol üçin Magtymguldan öz islegimizi tapyp bilýäris, aýdan sözlerini. Ýöne diňe biz däl. Aryf sofy-da tapýar öz sözlerini şondan. Garyp-gasar-da öz sözlerini tapýar, kim nan tapmaz iýmäge, kim ýer tapmaz goýmaga, kim nan tapmaz geýmäge, kim tirme-şaly gözlär. Edil şunaga şon ýaly. Mowlewiň bir goşgusy bardyr Mowlana goşgy. Mowlewiň özi-de türkmen şaýyry, ony hem aýdaýyn, farsça ýazan türklerdendir. Onam ilerde gürleşeris, olaram gürrüň ederis üstünde. Bir fil bar garaňky ýerde. Her kim otaga girýär, biri gurgundan tutýar, bir zada meňzetýär, biri aýagyny, biri kellesini, biri hortumyny bir zada meňzetýär. Magtymgulam her kim öz tutan ýerinden bir zada meňzedip bilýär diýýär. Ýöne şoňa men umumy hybatda aýtjak bolsam, ýaňy birki gün öň Azatlyk Radiosy bilen gürleşik, gepleşik geçirdik, şonda-da aýtdym. Magtymguly türkmenler üçin ýaşaýyş kitabyny ýazypdyr. Diňe bir zatda, ýaşaýyşda hemme zat bolşy ýaly, şolam ýaşaýşyň kitabyny ýazypdyr. Bir türkmeniň gelejegi üçin, geçmişi üçin Bolup bolýan wakalar, ahlagy meseleler, ýaşlaryň sag-salamat ulalmagy, hemme zat tapyp bolýar. Şol üçin hem Magtymguly barada bir sofy diýip bir zat hiç uruşmaga gerek ýok. Her kim şo çeşmeden alybermeli. Biri Magtymguly gyza aşyk bolupdyr, biri ýok, sof adam aşyk bolarmy oň göwni ýok ýaly. Her kim gara özüne çekjekdä şony. Magtymguly bir adam. Türkmen adam özde. We türkmen şahyr adam. Şol şahyrlykda-da hemme zat bar içinde. Sofyçylygam bar, türkmençiligem bar, syýasatam bar, döwletçiligem bar, dilem bar. Birinji gezek türkmen dilini bir kada getiren şu günki gürleşimiziň esasyny Magtymguly dökýär. Ýogsam türki dil, türkmen dili hemişe gelýär, taryhlar boýunça. Ýöne Jagataýja ýazylýar-da, türkmeniň dilini edebileşdirýär, nebeşsary etýär-de, edebiýata girizýär. Gowy tarapy şol-a. Edebiýata giren dil, ýazuw dili hiç wagt ýitmeýär. Dowam etýär. Şu gün hem biziň dilimizi ýene türk-irandäki kowumýetleriň arasynda ganymat saklap duran türkmenlerdir. Oňam sebäbi geçmişdäki baý klassyk edebiýatymyz, on sekizinji ýüzyýylda çopan ýaly halk diýip ýören adamlaň agzyndan dünýäde özüni tanatýan şahyr çykýan bolsa, ol millet uly milletdir. Ol milletde çopan-da bardyr, danyşmeni-de bardyr, hemme zat-da bardyr, gaýratam bardyr, milliýetçilik-de bardyr. Inşallah bizem şoň ýoluny dewam edeýliň, Magtymgulyň arzuwlary ugrunda ýöräýliň. Magtymguly biziň ulakon zadymyz bolsun, simwolumyz bolsun. Ülňimiz bolsun, görelde bolsun biziň üçin. Şol ýaly ýaşajak bolaýlyň, şoň arzuwlaryny, aýratynam milli arzuwlaryny amala aşyrjak bolaýlyň. Köp sag boluň, Taňryýalkasyn meni diňleýäniňiz üçin. Soraglaryňyz bolsa alarys. Başda aýdyşym ýaly dostumyz Sadyk Rejebian bize kömekçi bolar soraglar bolsa. Bolmasa-da men sizden minnetdarlyk etýärin. Sag boluň. Ha, näme onda Rejep dostum ben seni çagyraýyn. Sen niredäkde at belli bolsa. Sorag bolsa, Rejep Sadygýan maňa elbetde iberýändir öz-ä, ýöne ýene men ugruny tapaýsam. Ýok, hawa-da, birinji sorag men öň jogap beräýin-de, bir kyn zat açyklanmak däl. Magtymguly barada kitap kän çykdy. Birinjiden Hajy Gazy Allah rahmet eýlesin. Biziň şol çagalykda Magtymgulyň kitabyny ele alyp okaýanlarymyzyň üstünde şol çap gabus zatda. Diýmek, şol zähmet çekip biziň elimize ýetirmese biz biljegem däldik. Allah rahmet eylesin Hajy Gazy. Hajy Gazyň kitaplarynda kän ol şol kitap furuşa barsaň bolar, Türkmenistana ýollaryň düşdi otatik nusgalary getirseňiz bolar. Başga-da alymlarymyz bar. Eger diňe bir kitap okap geçeýin diýseň şol Latda, Çahy Gawusda bar, alyp bilersiňiz. Ýok, men aljak-da, şonsa-da tahkyk edeýin diýseň, onda diňe bir kitap däl-ä, başga nusgalary-da almaly. Şolaryň arasynda bir garşylaşdyrma, mygaýysy edip, o suratda känräk çeşmeden peýdalanmaly bolýar. Dary Moredim Mowlawiyam laýk bir zat. Aýda bolýa ilerde. Men goşgular bar mende. O türk türk zatda türkçe ýazan goşgusam bar. Öz Goşgularyny-da her ýerde şu türkmen zat bolsa şony öwüp geçýärler, şondanam mellom. Olam getireris. Ebu Seýit Öwülhaýyr-da şeýle. Şu ýerde bir zady açyklaýyn. Ýöne wideomyz käni gidipdi, agyr bolmagy-da bar, o agyr bolaý ýa soňra. Ol gadymda indi seljuk bilen türkler ýa türkmenler bütin Eýrana hakim bolýarlar. Ýöne nirä gitselerem şol Ýurtdaky serheňge hormat goýýarlar. Şony bozaýyn, ýok edeýin niýet ýok-da. Bir-de hemmesi musulman bolany üçin, arap-da musulman, fars-da musulman, o wagtda şia, sunny, gürrüň-de ýok. Soňra çykýar dagy Sefewiden soňra. Kän bir-birine degip durmaýarlar. Hemmesi bir-birine hormat goýýar. Şol üçin gadym kitaplarda köplenç. Ylmy kitaplar arap dilinde ýazylýar. Menafyl Heýwaýat, Etterýag falan kän arapça kitaplar bar. Eýranda, Orta Asiýada ýazýarlar ýöne şony dili arapça. Hatda Kaşgarly Diwan lugaty Türki ýazany şoň towzylaryny arapça berýär. Iki. Edebiýatda köplenç şol farsça ýazýan öwrenişik diller. Bir şol bir zat ýal-a, moda ýaly, bir ýaýgyn, bir öwrenişilen, bir her kimiň öwrenişip gelýän zady. Edebiýat bolsa köplenç farsça ýazmany gowy görýärler. Ýöne halk arasynda türkçe gürleşilýär. Ýöne şu arada Aliý Şirnebaýewadyr, o Magtymguly bar ýa ol köp şahyrlar türkçe hili işleýärler, ýöne meselem Möwlewi şol farsça öwrenişip ýazan, Abul Seýit Kabil Haýryň özi şa farsça goşgulary bardyr. Hatda Baýezit Bessamiň bilýäňiz türkmen o zatda ýaty men bir gezek makalada ýazypdym. Hatda kitabynda diýýä Türkmaniýem hepdasy saly.

Aňsat men feýsbukymda bar Abdurahman Deveji ýazýa türkçe ýazarsyň Deveji. Türkiýäň özündäkilerem türkmen oňam ol gürrüň başga. Näme üçin Deveji bärde görsem düýejileň hemmesi Deveji bolup zat bolupdyrda mende şony türkçeleşdirdim. Tapyp bilersiňiz feýsbukdana ýazyşyp bileris. A şu ýerdenem mesaž atarsyňyz inşallah habarlaşarys şu ýerdenem. Tahyrjan, Ýapma, baş üstüne, men her bir türkmen doganym elimden bir zat gelse, ederin işalla. Elimden gelse, hä, ol her bir türkmene ýüregimizem açyk, gapymyzam açyk. Inşalla men hyzmatda. Ýazsyn, habarlaşaýlyň. Hawa, Erejep, hä, Erejep, sen, hä, Erejep iberipdir-de, men oňa görmän-ä Rejep diýýän, Sadyk Rejep, hawa. Indi näme, soraglaryma men öz jogap-da berip goýberdim, indiki, äý, indi däbeji, aý, köçäs, bolýa-da, türkmeniň däbejisi-dä şu, halas.
Salamaleýkim, Dökürjen. Aa hoş geldiň Sadyjan bagyşla men görmedim. Bir gep bakdym görmedim ikinjide. Öyle mi? Yok.
Munda kan bir sorak da yok. Ola bir iki tane sorak da ondan sen özün cevap berdiň. Oo. Ee, Yöne bir sorak da yazıptır.

Şeýle diýeliň, türkmenlerde beýik şahyr bar-da, şu günki türkmençämizi şu düzgen düzgüne getiren Magtymguly. Ýogsa Magtymgulyň atasy bar, şeýle diýeliň. Bir sebäbi köplenç türkmen türk bolsun şu farsça ýazmagy öwrenişilen. edebiýat. Dogrudyr.
Ikinjisi bar. Meselem, Alyşir Nawaýy bar, türkmençe ýazypdyr. Hebarda şol türk we türkçüligiň üstünde gaty zat-da bar. Şol Tesasýet tässup bar. Jywallary-da hemişe aýtýar.
Dogry. Parsy şeker äst diýär, türki honer äst diýip bir söz-de bar oň ýaly. Ol emma Alyşir Nawaýy şu türkmen şolar. Onsoň aňyrda Gazy Bahadur han bar, taryhy ýazan, Möwlewiň özi türkmen. Şol ýöne şol şu günki türkmenjämizi sofallaýar da olara geçmäýin ýöne şu günki türkmenji biziň gürleşýänimizi şol düzgün beren Magtymguly. Ja.
Magtymguly şu günki türkmen. Jagataý diýip atda ýazylýar ondan hem şahyrlarymyz. Bir de Magtymguly ýaly bir taryhda hemişe zat bolup durmaýar-da, bir, bir demir çykýar, şol hem dili üýtgedýär, hem syýasat bilýär, hem alym, şol türkmene beren bir gulakam bereket-de bar. Şol ýaly hasap. Ýöne ondan öň ýok manysynda däl-de. Soňra-da bar, öňde-de bar, ýöne oň beren serhengi, edebiýat dilindäki bir yngylabyny biziň üçin şo ýaratýar-da. Dogry. Biziň nesilimize gelişi şeýleräk bileýin.

Sag oturyň. Indi kä wagtda-da wada ediberýärler-de. Indi biziň hir bir gezek menden sorap ýazýar dostlar. Suriýa nädip gitmeli? Aý men özüm nirden bilmelä men Suriýa sada. Ýa ony ýaly bir adam biziň başarajak soraglarymyzy beriň-la bir bilýän zatlarymyzy. Beter daşdan-da bolmasyn-da. Enşalla elimizden gelse hyzmatda bolarys. Boldy onda näme ýeter zadymyzam agyr bolmasyn faýlymyzda. Gadyrly dostum Sadyk han Rejebiýan Sadyk. Sizden ileride köpräk peýdalanarys inşallah. Hewrda beter gowy duktorjan. Inşallah geljek günlerde-de ýene program goýarys. Şeýle duktoryň
Inşallah her şenbe gije şu sagat Eýran wagty bilen on ýarymda. On ýarym.
Türkiýe wagty. Siziňki dokuz bolýar-da, ondan ir bolanda bize gaty ir bolýar. Şonda inşallah görüşeris. Häzir onda men hoşlaşýan hemmäňiz bilen. Köp sag boluň. Onam seň aýdyşyň ýaly häkini urýan çarpy işaretini. Sag boluň. Görüşeýlik. Mende bulardyr.